Fanta-daza maneran-tany momba ny hatsaran'ny vato sarobidy sy ny volamena ao amin' Madagasikara. Anisan'ny antom-pivelomam-pon' ny eto amin'ny firenena io sehatra io aorian'ny fambolena, satria Malagasy an-tapitrisany maro no mitrandraka io harena io. Na dia izany aza, tsy ara-dalàna avokoa ny ankamaroan'ny fitrandrahana, hany ka miteraka fatiantoka lehibe eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy izany ihany, maro ny olona mampiasa azy ho famotsiam-bola. Inona ary ny atao hoe famotsiam-bola? Ny famotsiam-bola dia azo faritana ho famadihana na famindram-pananana ataon'ny olona iray na maromaro taorian'ny fandikan-dalàna, fanafenana na fanaovana hosoka momba ny toe-javatra iray, ny fiaviany, ny toerana misy azy, ny mombamomba ny tompony, ka fantatra mialoha fa tamin'ny alalan'ny fandikan-dalàna no nahazoana azy. Ary farany, ny fandraisana na fampiasana ny fananan'ny iray azo avy amin'ny fandikan-dalàna dia famotsiam-bola avy hatrany. Inona indray ary ny atao hoe vola maloto? Maloto ny vola rehefa azo na nafindra na nampiasaina tamin'ny tsy ara-dalàna. Azo lazaina fa maloto ny vola raha toa ka tsy ara-dalàna ny fihetsiny. Ohatra amin'izany ny fanodinkodinana volam-panjakana, vola azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na tamin'ny asa voararan'ny lalàna toy ny kolikoly, ny famarotana zava-mahadomelina, ny fitrandrahana na fanondranana zavaboary voarara, sy ny sisa. Na koa vola tsy nandoavana hetra na dia ara-dalàna ary ilay nahazoana azy. Misy koa ny atao hoe fananana tsy ara-dalàna. Araka ny lalàna, dia tsy ara-dalàna avokoa ny fananana rehetra raha toa ka azo avy amin'ny fanodikodinana ny vola sy ny fananam-panjakana, na koa azo avy amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola. Fa maninona no zava-dehibe ho an'ny firenena ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola? Tsy tokony hisaraka ny paik'ady amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola satria mifampiankina izy roa tonta. Fantaro koa fa ny paik'ady amin'ny famotsiam-bola dia fitaovana sarobidy amin'ny ady amin'ny kolikoly avo lenta izay mety mahakasika manokana ireo mpanao politika. Ny fomba famotsiam-bola ataon'ny olona iray dia matetika hita taratra avokoa rehefa voamarina fa nisy fandikan-dalàna nataony teo aloha. Misy fetrany ny paikady amin'ny famotsiam-bola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ka mahatonga ny mpanao politika tsy hanao fanambarana feno momba ny fananany. Inona avy ary ireo voka-dratsy mety ateraky ny famotsiam-bola? Eo amin'ny lafiny toekarena, ny fandikan-dalàna ateraky ny famotsiam-bola, toy ny kolikoly sy ny hosoka, dia mety hampihena ny fampandrosoana ny firenena. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny firenena izay tsy manana paikady mahomby amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola dia mety ho voasokajy ho Pays et Territoires non coopératifs avy amin'ireo Firenena Mikambana ao amin'ny Gafi na Groupe d'Action Financière ka mety hanakana ny mpampiasa vola vahiny hampiasany volany eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny politika kosa dia atahorana ny fitsabahan'ny mpanao kolikoly mavitrika ao amin'ny politikam-panjakana, indrindra amin'ny alalan'ny famatsiam-bola ny antoko politika amin'ny vola maloto. Inona ary ny anjara andraikitry ny samy fihinana ao anatin'izany rehetra izany? Ny Samfin, ny Service de Renseignement Financier, miantsehatra amin'ny fanenjehana ny tranga famotsiam-bola sy ny fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola. Ireto avy ny andraikiny eo amin'ny paikadim-pirenena miady amin'ny famotsiam-bola, mandray, manambatra ary manao tatitra momba ny ahiahy mety mifandray amin'ny asa famotsiam-bola, fandikan-dalàna ara-toekarena sy ara-bola, asa fampihorohoroana sy heloka bevava izay ampitain'ny andrim-bola sy orinasa mpanao tatitra. Mampahafantatra ny vokatry ny famakafakana nataony rehefa voamarina fa mitombina tokoa ny ahiahy mba hitohizan'ny raharaha araka ny tokony ho izy, indrindra eo amin'ny fanokafana ny fanadihadiana ara-pitsarana. Mifanakalo vaovao amin'ireo services de renseignement financier avy any ivelany koa izy, ary manana anjara toerana stratejika lehibe amin'ny fiara-miasa sy ny fandrindràna ireo rafitra tafiditra amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola. Ny Samfin ihany koa dia afaka mandray sy mampiasa ny vaovao nampitaina taminy avy tamin'ny tompon'andraiki-panjakana manara-maso na sampan-draharaha manokana. na avy amin'ny polisy na avy amin'ny olon-tsotra, ary manara-maso ihany koa ireo entreprises et professions non financières désignées mba hampihatra ny lalàna mifehy ny ady amin'ny famotsiam-bola. Inona avy ary ireo dingana ataon'ireo olona amin'ny tsin'ny vola maloto? Ny dingana voalohany dia ny fandraisana ny vola maloto azo avy amin'ny kolikoly, fandosirana hetra, anton'asa tsy ara-dalàna na voarara. Rehefa voaray ny vola maloto dia atao izay hampidirana azy eo amin'ny sehatra ekonomika madio. Mety hiseho amin'ny endrika maro samihafa izany tahaka ny fandrotsahana ny vola any amin'ny banky, fanaovana fifanarahana hosoka, fanakalozana ireo vola ho sandam-bola na devizy hafa, famarotana sy fividianana entana foronina, sy ny sisa. Ny dingana fahatelo dia ny fanakalozana ny vola maloto ho entana na fananana tahaka ny trano, antoka na fananana ara-bola na actifs financiers na koa ho vokatra lafo vidy toy ny volamena, vatosoa, fiara, sy ny sisa. Ity manaraka ity dia misy tranga mampiseho ny karazana famotsiam-bola eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana vatosoa eto Madagasikara. Nisy tompon'andraiki-panjakana iray naka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny toeram-pitrandrahana na carré minier tao amin'ny kaominina Marovato. Fahazon-dalana fikarohana na permis de recherche no nananany ary efa adify ny fe-potoana ahafahana mampiasa izany. Na dia izany aza, nampidiriny avokoa ireo mpitrandraka izay naniry ny hangady vato tao amin'ilay faritra ary tsy maintsy mifampiraharaha sy manaraka ny fepetra rehetra napetrak'ilay tompon'andraiki-panjakana ireo mpitrandraka ireo. Efatra hetsy ariary ny sarany hahazoana miditra ao amin'ilay carrière. Ny iray ampahatelon'ny vato dia averina amin'ilay tompon'andraiki-panjakana. Ny ambin'ny vato kosa dia tsy azo amidy raha tsy aminy avokoa, amin'ny vidiny efa voafaritra. Izany hoe manana endrika fanararaotam-pahefana izay endrika kolikoly ny sehatry ny fitrandrahana vatosoa tao amin'ilay faritra. Mandray anjara feno eo amin'io sehatra maloto io koa ny mpividy vato malagasy sy vahiny ary ny mpitandro filaminana. Ary tsy misy afa-tsy vola taratasy avokoa no mihodina ao amin'ilay carrière ka mety nahatratra roanjato tapitrisa ariary isan'andro izany. Notombanana ho roa lavitrisa ariary ny vola azon'ilay tompon'andraiki-panjakana tao amin'ilay kariera. Tsy nahitana soritry ny fisian'io vola io ny banky manodidina ny faritra ary tsy fantatra ny toerana nanafenany azy. Fehiny, maloto avokoa ny vola sy ny vato rehetra nivoaka avy tao amin'ilay kariera. Inona avy ary ny fandikan-dalàna nisy tao? Teo amin'ny fitrandrahana nahitana fanararaotam-pahefana, fampiasana fahazoan-dalana fikarohana efa lany daty tsy afahana mitrandraka akory. Fitrandrahana tsy ara-dalàna ary tsy misy fahazoan-dalana, famarotana vokatra tsy ara-dalàna ary tsy nisy fepetra fiarovana ny tontolo iainana. Teo amin'ny fitaterana, nahitana fitaterana vokatra tsy nahazoana alalana ary kolikoly sy fanararaotana ataon'ny mpitandro filaminana. Teo amin'ny famarotana ny vokatra, nahitana fanangonana vokatra tsy ara-dalàna, tsy misy fandoavana tambim-bidy na redevansa sy ristourne amin'ny fivarotana vokatra, tsy manana alalana hanangona vokatra ireo mpandraharaha, Teo amin'ny fanondranana ny vokatra kosa, nisy ny kolikoly sy ny hosoka tamin'ny fanatontosana ny antontan-taratasy fanondranana. Inona avy ary ireo fomba ahafahana mitoroka ny tranga famotsiam-bola eto Madagasikara? Ireto orinasa sy sehatr'asa manaraka ireto dia manana adidy mitatitra ny fifampiraharahana mampiahiahy amin'ny Samifin, ny banky sy ny microfinance, ny bureau de change, ny caisse d'épargne, ny paositra, ny mobile banking, ny assurance, ny casino, ny agence immobilière, ny expert comptable ary ny notaire. Azon'ny rehetra atao koa ny mitory fifanakalozana miendrika fifamotsiam-bola amin'ny alalan'ny déclaration d'opération suspecte eo anivon'ny Samfin. Arovan'ny tsiambaratelo avokoa ny anaran'ny mpanome vaovao sy ny mpitoroka. Inona ary ny andraikitry ny tsirairay eo amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola eto amin'ny firenena? Ny fanjakana dia miantoka ny fitantanan'ny mangarahara kokoa ny harena an-kibon'ny tany ary manara-maso ny fanarahana ny lalàna manan-kery. Ny fitsarana kosa dia manasazy ireo fandikan-dalàna sy ny tranga famotsiam-bola ary mandray fepetra haingana amin'ny fisamborana ny fananana tsy ara-dalàna. Anjaran'ny mpitrandraka ny manaja tanteraka ny fitsipika apetraky ny lalàna ary manaja ny tontolo iainana. Ny sampana ara-bola, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena dia afaka mampandre ny manam-pahefana amin'izay tranga mampiahiahy rehetra. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny olom-pirenena tsirairay dia manana andraikitra lehibe ny amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny kolikoly mba hahafahan'ny manam-pahefana hitondra ny mpanao heloka bevava eo amin'ny fitsarana sy hisambotra sy hangeja ireo fananana rehetra tsy ara-dalàna. Koa entanina ary isika rehetra, tompon'andraikitra eo anivon'ny fanjakana, ny eo amin'ny sehatra tsy miankina, ny mpandraharaha, ny fiarahamonim-pirenena sy isika rehetra izay mahita tranga mampiahiahy mba hampandre ny manam-pahefana amin'ny alalan'ireo fitaovana sy rafitra natokana ho an'izany. Sahia mitoroka ny fandikan-dalàna, hiadiana amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ho fiarovana ny harem-pirenena sy ho tombontsoa antsika rehetra.